den Aen vu ville vun de Kolleegen hei, an ech mengen, dat wäert e Moment sinn, dee mer ni wäerte vergiessen, genau esou wéineg wéi mer de Camille ni wäerte vergiessen. Haut schwätze mer iwwert en Thema, wou hien och bestëmmt gären dobäi gewiescht wier, d'autant plus datt hien, wéi mer all wëssen, immens vill dozou bäigedroen huet hei zu Lëtzebuerg. Här President, et gëtt kee Planéit B. Dat huet och den Här Bettel festgestallt, wéi en dës Lescht am Fernseh war. De Slogan vun der Fridays for Future Beweegung vu Schüler a Studente fir méi Klimaschutz ass bei der Regierung ukomm. D'Fuerderungen no Systemwiessel, déi hannert dësem Slogan stinn an och zu Lëtzebuerg vun dausende Jonke vertruede ginn, sinn am politesche Mainstream awer manner beléift. Et gëtt also kee Planéit B, mee et gëtt och kee Planéit C oder D. Den Earth Overshoot Day fir Lëtzebuerg war den 19 Februar. Deen Dag also huet Lëtzebuerg schonn esou vill Natur verbraucht, wéi eis eigentlech fir e ganzt Joer zur Verfügung stoe géif. Haut um 16 Mee hu mir eisen Deel vum Planéit C Scho verbraucht a paken eis Wallisse scho fir an den nächsten Deeg op de Planéit D ze plënneren. D'Erausfuerderungen am Ëmweltberäich sinn also gewalteg an d'Klimaverännerung ass wuel déi dréngendst a geféierlechsten ökologesch Kris, déi mir léise mussen. 2015 gouf zu Paräis beschloss, d'Klimaverännerung bis 2050 op maximal 1,5 Grad ze limitéieren. Mir sinn haut schonn bei méi wéi ee Grad a wa mir esou weidermaachen, wéi bis elo, Komme mer schonn an zirka 15 Joer iwwert déi 1,5 Grad? Ween ass Schold un dëser Verännerung vum Klima? Mir all, jo, mä awer an éischter Linn sinn et déi grouss Konzerner, déi hir riseg Profitter mat fossillen Energien verdéngen, an eng Minoritéit vu Räichen, déi am Iwwerfloss liewen an hir Suen oft a genee den ëmweltschiedleche Secteuren investéieren, well se profitabel sinn. Et sinn dofir och si, déi an der Schold sti bei de Milliounen a Milliarde Leit, déi haut scho mat de Konsequenze vun der Äerderwäermung ze kämpfen hunn. Si musse bezuelen. Dat ass nëmme gerecht. Här President, Lëtzebuerg soll elo zum Virbild beim Klimaschutz ginn. Grondlag fir dës Ausso vum Energieminister war d'Presentatioun vum Klimaplang vun der Regierung fir den Zäitraum 2021-2030. Dëse Plang beinhalt verhältnesméisseg ambitiéis Ziler. Ech soe verhältnesméisseg, well dës Ziler trotzdeem net duerginn, fir d'Paräisser Zil ze erreechen. Mee egal wéi, de Klimaschutz iwwert déi nächst zéng Joer an doriwwer eraus erfuerdert déifgräifend Verännerungen, déi jiddereen, deen hei wunnt a schafft, betreffe wäerten. Dowéinst ass et och esou wichteg, eng breet Debatt Doriwwer ze féieren, op allen Niveauen, mat de Leit an de Gemengen, mat Organisatiounen. Ech kommen zréck op d'Virbildfunktioun vu Lëtzebuerg. Wat ass dann d'Realitéit? Bis 2020 soll Lëtzebuerg seng Zäregasemissiounen ëm 20 Prozent géigeniwwer 2005 reduzéieren. Ok, d'Realitéit ass, dass eis CO2-Emissiounen d'lescht Joer ëm 3,7 Prozent erop. gaange sinn. 2017 war et schonn eng Hausse vun 1,8 Prozent. Déi minus 20 Prozent also, déi bei wäitem ze konservativ berechent sinn, fir d'Klimaverännerung och nëmmen ofzeschwächen, packt Lëtzebuerg kloer net. Dat ass awer net schlëmm, denkt sech d'Regierung, si ka jo op déi vill sougenannte Flexibilitéiten zréckgräifen, déi d'EU erméiglecht. Dat si méi verschidden Instrumenter. Lëtzebuerg gräift op se all zréck an notzt esou all Méiglechkeet aus, fir manner a manner séier Emissiounen ze reduzéieren. Dat huet wéineg mam Klimaschutz ze dinn, dat si Comptastricker, déi de Problem just verschäerfen. Bis 2030 wëll d'Regierung elo 25 Prozent erneierbar Energië virweisen. Haut sti mer bei 6 Prozent. Dat bedeit also quasi zwee Prozent Zouwuess all Joer bis 2030. Tëscht 2005 an haut hu mer vläit 0,3 gepackt, 0,3 Prozent gepackt. Wa Lëtzebuerg dat also erreeche wëll, da musse vill Schëppen dropgeluecht ginn. Fir eis ass eppes kloer, Lëtzebuerg ass bis haut kee Virbild beim Klimaschutz, en ass éischter e Freeloader beim Klimaschutz. Här President, et ass eis Aufgab fir dat ze änneren. Mir hätte gär, datt Lëtzebuerg Virbild. beim Klimaschutz gëtt. Dofir mussen awer verschidde Bedingungen erfëllt sinn. Als éischt emol muss d'Drénglechkeet vun der Klimaverännerung unerkannt sinn. Fuerscher an Ëmweltorganisatiounen schloe scho säit laangem Alarm. Si hunn d'Urgence scho säit Joren, wann net Joerzéngten erkannt. D'politesch Reaktiounen sinn awer bis haut nach néierens op der Héicht, fir dëser Urgence och gerecht ze ginn. Fir dass sech dat ännert, wier et wichteg, wann d'Chamber haut deen éischte wichtege Schrëtt géif maachen an d'Urgence climatique géif unerkennen. Mee domat geet et net duer. Dofir hu mer och an enger Resolutioun, déi ech hei déposéieren, Här President, an déi mer haut presentéieren, wëlle mer eis net nëmmen op d'Urgence climatique beschränken. Déi britesch Chamber huet eis dat souwisou och virgemaach a mir kéinten als zweet Land u sech nozéien. Et ass natierlech eng symbolesch ganz wichteg Entscheedung, déi d'Chamber haut géif huelen. Mee dës Decisioun muss och den Ausléiser vu politesche Mesurë sinn, déi d'Klimaverännerung wierksam bekämpfen. Wéi gesäit eng wierksam Klimapolitik aus? Wat gëtt gebraucht? Éischtens, ee méi kloren a strenge gesetzleche Kader, deen Ziler an Echéancë fir all Secteure verbindlech festleet. Zweetens, eng grouss Verantwortung fir d'Investitiounspolitik vum Staat an de Gemengen, déi dofir suerge mussen, datt déi Ziler, och tatsächlech kënnen erreecht ginn. Dat kann net d'Prerogativ vun e puer Privatleit an Investoren iwwerlooss bleiwen, déi d'Suen hunn, fir hire gréngen Image opzepoléieren. An drëttens, d'Iwwerzeegung, dass d'Klimapolitik als een Deel vun der Sozialpolitik muss geduecht ginn. Net jiddereen ass haut an der Lag, fir Klimaschützer ze sinn. Et ass d'Aufgab vun der Politik, fir dat méiglech ze maachen. Här President, et ass net vill Zäit, fir dat elo unhand vu Beispiller ze illustréieren. Ech probéieren et trotzdeem ganz kuerz. Am Transport, Mir brauchen eng mëttelfristeg Strategie fir aus dem Spritexport erauszekommen. Dat ass natierlech net vun haut op muer méiglech, mee eng Navigation à vue kann op Dauer kontraproduktiv ginn. Esou eng Strategie muss sécherstellen, datt net déi Leit mat klenge Revenuen op der Streck bleiwen, déi och oft op den Auto ugewise sinn. Den ëffentlechen Transport muss méi séier ausgebaut ginn. D'Gratuitéit. fir déi mer eis ëmmer agesat hunn an déi elo duerchgesat wäert ginn d'nächst Joer, ass e wichtege Schrëtt, dee mir ënnerstëtzen. Mee méi wichteg ass, dass jidderee fir seng Deplacementer fir op d'Aarbecht, fir bei den Dokter, fir an d'Schoul oder fir owes an de Bistro mat Zuch oder Bus eng gutt a verlässlech Optioun huet. Erneierbar Energien, dat geet bei wäitem net séier genuch, dat weisen all d'Zuelen. Privat Investore liwweren dat net, wat gebraucht gëtt. Firwat also net en ëffentlechen Energiebetrib schafen? Et gëtt et jo och an aner Beräicher, wéi bei der Schinn, beim Tram oder beim ëffentleche Wunnengsbau. D'Mëttele sinn do. Mir hu schonn oft gefuerdert, datt och de milliardeschwéiere Fonds de compensation fir esou Investitiounen an Zukunft muss richteg genotzt ginn. Op deem Wee kéint den Energiesystem och e Stéck méi wäit demokratiséiert ginn, well déi Suen, déi d'Leit verdéngen, déi zu Lëtzebuerg schaffen, och genotzt géife ginn, fir hei am Land Infrastruktur a Servicer ze schafen, déi eis Existenz an Zukunft sécheren. Bei der Energieaspuerung, Energie déi net gebraucht gëtt, muss net produzéiert ginn. D'Regierung schwätzt vu Smart Homes mat Frigoen, déi mam Toaster kommunizéieren. Mee vill Haiser an Appartementer am Land hu mol keng dicht Fënsteren oder en isoléierten Daach. Ekologesch Wunnen ass haut e Luxus, deen nëmme wéineg Leit sech leeschte kënnen. An d'Klimabank ass jo en Echec, dat weisen d'Zuelen, déi mir virun e puer Méint vun de zoustännege Ministere kruten. Et geet net drëms, Banken ze finanzéieren, mee de Klimaschutz. D'Geld muss dohinner, wou et gebraucht gëtt, an dat si ganz oft Stéit mat klengem Revenu, déi an net sanéierte Wunnenge liewen, déi vill Energie brauchen. Wann dat richteg gemaach gëtt, da geléngt eis en Hattrick, D'Consommatioun vun Energie kann zolidd zeréckgeschrauft ginn, d'Stéit mat wéineg Revenu kënne mathëllefen, d'Klima ze schützen a behalen um Enn, um Enn vum Mount, eppes méi iwwreg an d'Handwierk kritt Aarbecht a gëtt iwwert de gesellschaftlechen Optrag vum Klimaschutz däitlech opgewäert. Här President! Fir et kuerz a knapp ze resuméieren, Et sinn déi Räich, déi am meeschte verschmotzen. Ech hunn dat virdru scho gesot an et ginn och Etüden, déi et beleeën. Dofir wier et e Feeler ze mengen, datt een d'Klimakris ouni iergend eng Kéier e Systemwiessel, fir déi ze iwwerwannen, ouni iergend eng Kéier e Systemwiessel ze maachen. D'Klimakris gëtt eis d'Geleeënheet, Fir eng Gesellschaft opzebauen, déi op Solidaritéit, op sozialer an ekonomescher Gerechtegkeet an net méi, wéi bis elo, op eng rasant Course no ëmmer méi Profit fir Eenzelner op Käschte vun de Mënschen a vun der Natur, ze berouen. Mir musse vun deem Modell ewechkommen, wou de sougenannten ekonomeschen Wuesstum un all Präis d'Politik diktéiert. Dofir brauche mer eng gerecht Verdeelung vu Räichtum a vun der Aarbecht weltwäit natierlech. Et ass d'Geleeënheet fir d'Mënschheet, fir weltwäit staark Sozialsystemer opzebauen, fir op Solidaritéit a Kooperatioun tëscht den Natiounen ze setzen, amplaz vu Konkurrenz, Competitioun a vläicht souguer Krich. Ass et utopesch? Ech géing d'Fro aneschters dréien, Huet d'Mënschheet iwwerhaapt eng Iwwerliewenschance, wa se et net mécht? Mir kënnen elo awer och hei schonn zu Lëtzebuerg ufänken. An dofir brauche mer massiv ëffentlech. Investitioun, déi déi richteg Entscheedungen fir d'Zukunft setze mussen. Dofir musse mer och de produzéierte Räichtum gerecht verdeelen an demokratesch kontrolléieren, fir et an engem Saz ze soen, op Englesch, System change, not climate change. Ech soen Iech Merci.